No no mpamu abɔ wɔ Fast TV so sɛm no ɛdɔɔso paa deɛ me sɛ mo foɔ ase mo ɛnɛ anwummerɛ bɛte bi ɛne sɛ Ghana manpanyin His Excellency John Dramani Mahama atumi de ne nsa ahyɛ nkrataa mako mako nson ase a ɛfa ɛman ahodoɔ nson so saa nso a na National Chief Imam de nkrataa aba mmɔnten so a wɔkyerɛ sɛ ɛne yɛrehwɛ anim sɛ Ghana Black Stars bɛkɔ akɔbɔ bɔɔl no, yɛmfa yɛn ntoma mmɔ ani na yɛmfa mpaebɔ nso ntaa wɔn akyi. Ɔsoafo a wɔhwɛ nwomasua so wɔ ɔman kronkron Ghana mu ha de aba abɛto dwa sɛ akyerɛkyerɛfoɔ a wɔwɔ suapɔn ahodoɔ nkabom kuo, ɛyɛ UTAG no, wɔn sika a aka mu nyinaa no nkyɛ aban no.

Yesu. Meda wo ase Amoah Kwabah sɛ wo ne yɛ tena na yɛtwa yɛn ho tiawa ɛba yɛ Fast News na ɛberɛ no aduru so a mɛkenkan de ma wo. Ayɛ Ahummɔbɔ bosome no ne da ɛtɔ so du nsia wɔ afe mpenu ne aduonu nsia no mu nsɛm a ɛtwa guo wɔ ɔman kronkron Ghana mu amantam du nsia no nyinaa da mu deɛ ɛdi sɛ na ɛde tie na me sɛ mufoɔ ato ne bo asɔ ne so ayi mu korɔgye korɔgye korɔgye

Ana afei Panama saa nso ana Indonesia wei ne aman binom a wɔde ne ne nsa anasɛ wɔasensan krataa ɛne wɔn adi ahyiam a wɔrehwɛ sɛ saa aman yi bɛtumi de wɔn ntoma abɛbɔ ɔman kronkron Ghana ano sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Ghana hanom sei nso bɛtumi atu mpɔn sɛ ba no ɛyɛ ɛɛ kuayɔ mu ɛne sɛ yɛnyɛ nnwuma ɛma mmabunu nso ɛnya bi ɛnyɛ ɛwɔ ɔman yi mu.

Yɛnkɔ na sɛ yɛde a yɛn nyinaa ɛnim sɛ fifa world cup yɛ a ɛkɔso wɔ aman ahodoɔ so wɔ aman yɛ atwa yɛ ho ahyia na Ghana yɛ ho di mu bi a yɛ soso yɛ ka yɛ tournament yi ho a ɛneɛ bɔɔl no nyɛ ize koraa wɔ man mu na national chief imam yɛ Doctor Sheik Doctor Osumanu Nuhu Sharubutu de nkrataa aba mmɔnten a wɔrekyerɛ sɛ sɛnea ɔman Ghana a yɛka ɛyɛ fifa world cup no ho na yɛagyina yɛn mmeranteɛ no rekɔ gyina yɛn anan mu wɔ ɛyɛ obi man so no deɛ ɛwɔ sɛ yɛn nso yɛtumi tena fie na sɛ bio mpanyinfoɔ a ɛba no ɛsom ahodoɔ a wɔn adi anim no yɛn nyinaa yɛnka yɛn ntoma mbɔ anim na yɛnyɛ odi ma mpaebɔ kɛseɛ pa ara mfa ma Black Stars no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛtumi de nkunimdie abɔ tire no aba abɛpue mu wɔ ɔman kronkron Ghana mu a na Nyame adom a ɔkyena na ɛyɛ first match a ɛyɛ Black Stars ne ɔman a yɛfrɛ no sɛ Panama ɛrekɔ akɔbɔ ɛno na wɔkyerɛ sɛ ɛno akɔyɛ deɛ ɛdi kan ne deɛ ɛwɔ sɛ yɛtumi de mpaebɔ ne ahiribaba ahiribaba seiaa kasaa biara a wɔbɛtumi abɔ mpaeɛ wɔ mu no na wɔadi de ama Black Stars yɛ team no na wɔn nso so atumi apase through na at the end of the day no nkunimdie abotire no aba abɛso yɛn so. Na nkrataa yi nipa a ɔde ne nsa retintim nkrataa yi ase ma no ba abɔnten yɛ onimuonyamfoɔ a ɔno nso so bɔ ne ho mmɔden yie paa ɛba no National Chief Imam a ɔno na ɛyɛ twerɛtwerɛfoɔ de ma no Alhaji Osumanu Seidu, ɔno na ɛde ne nsa retintim nkrataa no ase a sisi ano wɔrekyerɛ mu sɛ ɛbɛyɛ a yɛnyɛ odi ma mpaebɔ mfa ma the Ghana Black Stars. Na yɛmfiri nsɛm wei so na yɛnkɔ nwomasua ho nsɛnsɛm deɛ a na ɛna ano a na ɛba mmɔnten so sɛ UTAGfoɔ yɛ suapɔn ahodoɔ wɔn nkabom kuo a ɛwɔ ɔman kronkron Ghana mu a wɔn nso wɔate atua Ɛɛ, wɔyɛ demonstration kɛseɛ pa ara wɔ ɔman yi mu a, na demonstration no nyinaa ne sɛ, sika bi a aban no hyɛɛ bɔ mmerɛ bi a atwam mu sɛ wɔde bɛma wɔn no, akɔyɛ sɛ aban no atu mfuturo de agu wɔn ani, na kyerɛ sɛ sika no, wɔn nsa antumi anka. Ɛnam so ma wɔn ani bede yie pa ara a, wɔyɛ wɔn adwene sɛ na adwuma no, wɔregyae de ato hɔ. Na ɛnnɛ yi deɛ ɔsoafoɔ a ɔhwɛ nwomasua so wɔ ɔman kronkron Ghana mu a onimuonyamfoɔ Haruna Iddrisu atumi aba mmɔnten so aba abɛka sɛ ɛnyɛ sɛ sɛdeɛ wɔresu no ɔnteeɛ na wate ne asoɛyɛ a wɔn wɔhwɛ ɔman mu sikasɛm so wɔn atena ase ama sɛsi ano nneɛma a ɛwɔ sɛ wɔyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sika no wɔn nsa bɛtumi aka no deɛ wɔde saa nhyehyɛeɛ no agu akwan mu.

If you conduct a good research and that research analyses the outcome of the twenty twenty four presidential election, it can only lead to one irresistible outcome, a popular president with an extraordinary mandate by the people of Ghana. Without much ado, the Ɔsoafoɔ a ɔhwɛ nwomasua so wɔ ɔman Ghana mu ha no, Onimuonyamfoɔ Haruna Iddrisu a na yɛte ne nka yi a ɔde nsɛm wei ɛto dwa de ma yɛn. Yɛmmɔ hwee na yɛnkɔ Atɔeɛ mantam no mu deɛ a, na kuro a wɔfrɛ no sɛ Samerɛbɔe. Na nananom ne temamufoɔ a wɔwɔ Samerɛbɔe de adesrɛdeɛ abɛto aban no anim. Ne nyinaa ne sɛ, ɛnna wonya kɔpue mu wɔ saa kuro no mu a, sɛ yɛbɛka sɛ wobɛnya anyinam kanea de ayɛ w'ade no, ebi nni hɔnom saa. Ɛno akyire nso no, sukuu adan a ɛwɔ hɔnom a wɔn mmɔfra ɛkɔ mu rekɔsua adeɛ nso so atete sɛ kontebe a ne nyinaa yɛ adeɛ a ɛha adwene wɔ Samre Bɔe ne ne mpɔtam ɛnam so ɛrema nananom de aba abɛto dwa a wɔde wɔn nne anaasɛ kɔkɔbɔ kɛseɛ pa ara rekɔ de ama aban no sɛ wɔhyɛ aban no nnawɔtwe. Saa ɔhaw yi nyinaa aban no nhwɛ na wɔnsɔ ano mfa ma wɔn. Ne Nyankopɔn, Yɛapae tsie nyansa mu ketewa. Mbrɛ biara a yɛto aba ma ndze nseku agu, yɛn amamfo yɛ yɛn sɛ na bia koraa na munnyi a, mutu abɛn ma ndze nseku bi asa. Arekafo, yɛpɛ n'asɛm. Da biara wɔse ne ba pɛ nni abɛn mu. Ɛno ntsi no, yɛnto mma no na ɔkɔ a, ɔbɛba abɛyɛ biribi papa bi ama hɛn. Sesei afe wei, hɛn enyidasɔr nyina ada no so. M'ano wɔ wataa me wɔ m'ekurase, nsuo nyina eyiri. Meyɛ dɛn na maba? Meyɛ dɛn na manante? Nyɛ me papa no aduro bi a metooeɛ a pɛ saa me nka meda asa paado meyɛ hemaa. Yɛkɔ ɛkwan no ɛmma hɔ sɛsi a me ne mo kasa sɛsi a obi ne me kɔ sɛsi a mewɔ koko bag mmienu asi me dan mu sɛsi a a wɔn nya wɔn nya kwan a wɔbɛba abɛfa koko no ama me ɛno nti Srɛ na John Mahama sɛ waba akonnwa so. Yɛsrɛ no sɛ ɔmmɔ mmɔden a na abɔe ma ɔnhwɛ yɛ. Koko nyinaa ha na efi. Borɔdeɛ na mede rekɔ dwa a mesoa de renante akɔgu baabi a wɔwɔ kaa me. Sɛ anka abobo yi aba ha a, nka kɔwɔ no, nkoraa nka me. Saa community day school yi a ɛwɔ ha yi Ɛyɛ nsɛsɛsɛ Excellency Jambɔ no nyinaa ma no si, ɛyɛ ne first term a ɔbaa Benyan so ɛna ɔsi ɛde maa yɛ. Ɛfiri hɔ no wɔnyi ɛfiri hɔ na ɛyɛ NPP a na ne nkuro no so ɛna ɔdi akonnwa no, ɛyɛ Nana Addo Dankwa Akufo Addo. Me as an assembly man, me ne ɛyɛ me MC, past MC, Honorable Lord Nana Tano, ɛtu anamɔ bebree ɛkɔ education minister hɔ. Ɛɛ ɔma yɛ ɔma yɛ ntease ɔma yɛ te aseɛ sɛ Ɔba abegye committee disk no ayɛ dɛn de ama yɛ? Wei ti ase yi ontumi ama me yɛ but yɛsrɛ yɛ John Dramani Mahama sɛ ɔno na ɔbɛyɛ saa project fɛfɛɛfɛ a ɛte sei ɛde maa yɛ. Yɛbɛsrɛ ɛyɛ His Excellency John Dramani Mahama sɛ ɔmmra no mmɛboa yɛ dede yɛ bi. Woba saa ma abɔ yɛ a yɛn anan no mu pini yɛde ɛsɛ yɛka no sɛ ɛyɛ yɛ kwan no ɛne yɛ committee disk no a ɛwɔ ha. Megye die sɛ sɛ ɔyɛ saa adwuma bi mmom na yɛde boa yɛ a ɛsɛ sɛ deɛ Yɛnkɔ Atɔeɛ mantam hɔnom, na asɔeɛ a wɔhwɛ apɔmuden ho nsɛnsɛm so wɔ hɔnom de afotuo aba mmɔnten so. Asɛm a wɔka nyinaa ne sɛ neɛ wɔrebɛto wɔn ho agu mmɔnten so, sɛ woyɛ ayaresabea bi, wɔn ho ayaresabea bi, sɛ ɛwɔ mmeaeɛ bi na onipa a wɔda ano no, mmara kwan so no, wɔmfa ayaresabea no mfa prosɛse bi mu a yɛbɛma wo krataadi mu sɛ wobɛgye ayarefoɔ ahwɛ wɔn no.

Nipa a ɔte ne nkan yɛ Acting Registrar de ma Health Facilities Regulatory Agency yɛ Onimuonyamfoɔ Dɔkta Winfred. Ne nsɛm a ɔde too dwa no bi na yɛtieeɛ no. Na yɛmfiri apɔmuden mu nsɛm yi so na yɛnkɔ adwadie mu nsɛm deɛ a, na sɛdeɛ yɛn nyinaa yɛnim no, ɛneɛ na awɔtwe bi anaa bosome bi atwa mu na ade baako a, Ɛretwa guo wɔ ɔman yi mu ɛnnɛ. Adeɛ kye adeɛ sa nyinaa na amanyɔfoɔ bi nso so reka bi fa ho. Ɛyɛ kookoo ho nsɛnsɛm. Na seesei ano aban no atumi de nhyehyɛeɛ regu akwan mu a ɛneɛ Onimuonyamfoɔ Ato Forson, ɔno na ɛyɛ ɔman mu Ɛba yɛ fotosam a ɔno na ɛhwɛ so wɔ ɔman kronkron Ghana mu anom na watumi de nsɛm ato dwa a wɔkyerɛ sɛ ɛnkyɛ koraa no yɛn mampanyin His Excellency John Dramani Mahama bɛtumi akɔ akɔpue mu wɔ Abidjan a ɛwɔ Ivory Coast na wɔne mpanyimfoɔ a wɔn ɛhwɛ kookoo ho nsɛnsɛm so wɔne wɔn akɔsi nkonnwa na wɔn atumi atoato adwene sɛdeɛ ɛbɛyɛ a kookoo ho nsɛnsɛm so bɛtumi adi mu wɔ ɔman mmienu wei nyina so.

the cocoa farmer for both la Cote d'Ivoire and that of Ghana and those decisions will be articulated. Sɛ onimuonyamfoɔ ato forcing na ɛde nsɛm wei ato dwa sɛ wɔrehwɛ manpanyin anim sɛ ɛnkyɛ koraa no ɔbɛtumi abɛpue mu wɔ ɔman mu na watiatia ne mpaboa kɛseɛ mu akɔ akɔpue mu wɔ Obi man so Ivory Coast, Abidjan, na watumi ne mpanyinfoɔ. Wonim sɛ yɛka Abidjan deɛ a na kyerɛ sɛ wɔn kokoo ho dwuma ara na wɔn nso wɔyɛ wɔ hɔ nti no wɔkɔ tena ase na wɔn ato ato adwen de nneɛma atutu yie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a kokoo ho nsɛnsɛm a seesei a no akuafoɔ rete ho nisuo no ɛbɛtumi abra fam wɔ ɔman kronkron Ghana mu a yɛnnyina wei so na yɛnkɔ anigyidie mu nsɛm.

Meda wo ase Amoako Aba sɛ wo ne yɛ tena yɛ m yɛ twa yɛ ho tiawa ɛba yɛ flash news na wo gu so a wo hwɛ ɛwɔ TV no so sɛ wo hwɛ ɛwɔ abɛɛfo ntentan fidie kɛseɛ no so deɛ ne yɛ ato apeten ɛwɔ Facebook a na afei YouTube at fast TV GH wo kɔ a wo like na wo comment na afei wo ahyɛ de ama yɛn. Na ɛnnɛ anigyede mu nsɛm deɛ na mede mo refa Bishop Dɔkta Daniel Obinim kɔfa baeɛ de ma International God's Way Church. Na aboro so aboro so, na sɛ yɛhu sɛ aboro so trɛndi bebree wɔ media no so. O fa Facebook a ɔwɔ hɔ, Instagram ɔwɔ hɔ, X yi so ɔwɔ hɔ, TikTok kyerɛ sɛ baabiara ɔwɔ hɔ. Na nansa yi mu ɔbɛka nsɛm de faa yɛ ne yere Florence Obinim ho sɛ ɛɛ ɔdze sia no ɔwɔ stay back na back no a ɔwɔ stay no deɛ ɛɛ nkurɔfoɔ bi a Florence Obinim de ne ho abobɔ wɔn no n'ani ngye ho nti ɛne ɔbɛgyina akyire na wahwɛ nea ɛkɔ. Na ɛno mu na ɛba yɛ nea Ghanafoɔ bebree na ɛkyerɛ wɔn adwene. Obi se ee wɔ'stay back adɛn wɔ'regyaa no anaa? Adɛn wɔn pɛ sɛ wɔn ntam ntete anaa? Na ɛno ana Ghanani sinitwani Bega Quays ɛse hwɛ wompɛ a obi pɛ oo. Yɛnhwɛ video no mmra. Ɛno yɛɛ sɛ obi nim gyaa no a me mɛpɛ no. Yɛrekɔ dua mu yɛn na obi nim. regu ne yere ho fi wɔ abɔnten. Sɛ wonim sɛ wompɛ wo yere no a, ka na nka wo yere no nkɔ nkɔ. Nanso wobɛgu ne ho fi aka nsɛm a ɛnnim de ato ɔbaa no so. The end of the day no, wobɛgyaa no a, wonim sɛ obi mpɛ no. Me, fo nso, fo nso obi nim. Ɛnnɛ yi ara, sɛ obi nim gyaa no a, memmɛpɛ no. Woka kyerɛ obi nim sɛ. Woka kyerɛ obi nim sɛ obi ne so gyaa ne yere ne nnɛ me mepɛ no. Ɛfrɛ wo sɛ obi nim. Fo sɛ obi nim. Wɔyɛ me crush dadaada. Wɔn mepɛ no. Wɔyɛ me crush dadaada. Na me hu wei sɛ me nsa mɛyɛ because Bible say deɛ obi anya ama no nso so so yɛ mɔ mpakɔ. Deɛ ekura obi no nkɔgye mfiri ne nsam. Enti so far as ɔgu so a ɔno no ɛyɛ ɛyɛ ne yere ne fɔso bi nim no deɛ me ntumi nkɔka nkyerɛ maame no sɛ me pɛ no na mmom so ɛda mete sɛ ɔgyaa no no ɛsɛ kwan bɛda ho hyew na me wɔ hɔ nti mesrɛ no sɛ ade no so no ɔmpɛ a ɛngu ho fi gyae ne bɔkɔɔ fɔso bi nim me ne wo abɔ bra yɛ me ne wo awɔ nkora mmiɛnsa sɛsɛ me ntumi ntena bi enti fɔrense kɔ Ɛno ano no agya no kwan, ne yɛ ne so ɛpɛ no so no ne akɔ fa. Mene sɛ wɔatwa wo kora mpo na yɛ. Ɛnyɛ adeɛ bɛyi kwan mpo pa so ma me mpa mpɛsi bia bɛde me nyem na de ne. Ɔtɔ izi kyɛ fa bɛ tɛ si bia. Ɛmɛka yɛ biara.
So, na wode wɔn wɔde nam, ba de wo mpɛ no, wɔhyɛ ase na egu fo nso bi ne mu efi saa na wɔka nsɛm enim saa ɛde kyerɛ no ɛne wɔpa abɛ agyae. Wɔn mu agya wɔn yi bebrebe asɔfo nkɛseɛ bebrebe wɔn ne wɔn yi ne ne nyankɔ ware fofo. Yɛne kunu dankan Williams akɔ ware fofo. Enti wo ne obi ne wo ware foforɔ a ɛ- ɛno ɛsɛ Na dɛn? bosom kora gya ne yere. ɔnso gya ne yere enti sɛ Ah, wonim a wɔmfa a na wagyae na wode ato hɔ ne wode ɔpɛ no Ɔbɛ wɔde fa fa. Na fa ɔbɛ toto ho. ɛna me nso so mema no ate aseɛ sɛ ɛnyɛ wei na ɔka akyerɛ no abu mmɔbɔ no abu wɔ no ɔpɔn hu n'anim ase nkɔdu sɛ deɛ kora ogya na mesan fa Yeah. ɛnɛ Hmm, na sɛ Sɛnea mpanyimfoɔ kaeɛ no, baabi sɛe no, na baabi reyɛ yie. Enti no, wompɛ obi pɛ. Ɛno na Baker Quays kyerɛ obi nim sɛ, sɛ nnɛ obi nim de ne nsa si ne bo ka sɛ nea ɔne ne yere Florence obi nim agyae a, ɔno no, na kyerɛ sɛ wabue kwan mu de ama no. Ɛhɔnom na ɔno nso kɔ akɔfa Florence obi nim na wawaa no, kyerɛ sɛ ɔne no retena sɛ obi ne ne ho kani. Enti wei firi Baker Quays nkyɛn. Ana ɛba abusua ha na yɛde kaseɛbɔ no nyinaa ɛbɛsi no ansa na mɛkɔ no? Yɛnhwɛ deɛ ɛdi mu akotene bi deɛ anaa? Ghana Manpanin His Excellency John Dramani Mahama atumi de ne nsa ahyɛ nkrataa mmaako mmaako nson ase a wei nyinaa ɛfiri ɛyɛ nkuro anaasɛ aman ahodoɔ nson a wɔn ɛpɛ sɛ wɔn mfa wɔn ntoma mmɛbɔ ɔman Ghana ani sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mpuntunnwuma nso bɛtumi adi hene wɔ ɔman mu. Saa nso na National Chief Imam. de nkrataa aba mmɔnten so a wɔrekyerɛ sɛ ɛɛ Ghana Black Stars match yi a wɔrekɔbɔ yi, yɛn nyinaa yɛnyɛ odi ma mpaebɔ kɛseɛ pa ara mfa nta wɔn akyi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛtumi de nkonimdie abotire no abɛpue mu wɔ ɔman mu. Mede mo kɔ asoɛeɛ a wɔhwɛ nwomasua so no ano ɔsoafoɔ a ɔhwɛ nwomasua so Haruna Iddrisu rekyerɛ ɛyɛ Utahfoɔ sɛ ɛnkyɛ koraa no wɔn sika a aka ka mu nyinaa no aban no bɛtumi agyae mu de ama wɔn wei ne emu apɔmuden mu nsɛm, adwadie ɛna afei anigyedeɛ mu nsɛm na ɛnɛ anwummerɛ yi mede ɛbɛso mo ɛwɔ Fast News ɛso na me kɔ nyinaa aseɛ kɛseɛ ɛnkɔ ɛmfa ma Bobobi Herbal Mixture Bobobi Herbal Mixture sɛ malaria, typhoid anaasɛ loss of appetite deɛ a aduro baako a obiara di ho adanseɛ ɛwɔ dwaman so ɛyɛ Bobobi Herbal Mixture nti wopɛ bi atɔ a. ɛneɛ number no nie wobɛtumi afrɛ anaasɛ wokɔ herbal shop ahodoɔ nso a wobɛnya bi atɔ. Wopɛ nkyerɛmu bi nso a number no nie, 0559242511, 0559242511, wobɛtumi afrɛ na wo ne mpanyimfoɔ adi nkɔmmɔ. Saa nso a na Fast TV kɔfa ba yɛ ɛde dwumadie sononko bi ba w'akwan mu. Sɛ woyɛ fashion designer, tailor, na wopam adeɛ ne obi wɔ hɔnom a ɔpam adeɛ toɔ no ma wo hu ataare na wote mu sɛ ataare yi deɛ ɛhome ankasa ɛhome tweretweretwere wei ɛyɛ akonwa a yɛde aba w'akwan mu akansie a yɛahyehyɛ ɛde ama fashion designers anaasɛ atailorfoɔ a wɔn ɛwɔ ɔman yi mu ɛnkanka no wɔn a wɔn wɔ Nkrapopɔne mantam anom sei ɛnti sɛ wogye ho di sɛ wonim adeɛ pam na wobɛtumi ayɛ ayɛ no yie paa deɛ ne berɛ a na ɛbɛkyerɛ yɛn na ɛbɛyi no adi kyerɛ Fast TV ne Ghanafoɔ nyinaa sɛ wo nso so wohyɛ hɔ. Mepakyɛ wo, wopɛ sɛ womfa forms no bi anaasɛ wopɛ nkyerɛmu afa saa dwumadie wei anaasɛ akansie wei ho a, number no nie, wobɛtumi afrɛ na wo ne mpanyinfoɔ adi nkɔmmɔ, 0552. seven three zero four seven one zero five five two seven three zero four seven one Wobɛtumi afrɛ na nkyerɛmu bi a wopɛ biara no yɛatumi de asom wo. Saa nso na nsɔre nsɔre a atwa yɛn ho ahyia ɛne yɛwɔ nkorɔfoɔ bi hɔnom a wɔwɔ asɔre bi mu wɔn deɛ Bible no wɔn nni mu ankasa ɛba no Nyame asɛm mu a wɔyɛ adeɛ. Wei yɛ Bible mu akansie sononko. Awewe nka nsuo a na Fast TV de reba w'akwan mu nti ɛnkyɛ biara no ɛbɛtwa agu wɔ wo TV no so kamakama. Enti sɛ worehwɛ me na woyɛ asɔre panyin, woyɛ ɔsɔfoɔ a woda asɔre ano, wo nso so woyɛ asɔreba a woyɛ adeɛ a wopɛ sɛ wofa wo ho bɛhyɛ akansie no mu a, mepakyɛw akonnwa no da hɔnom. Wo nso wobɛtumi de wo ho abɛhyɛ akansie no mu. Ne din yɛ Race to Grace. Race to grace na kyerɛ sɛ ɛyɛ mmirikatu a yɛde rekɔ adom mu. Enti mepaakyɛw wobɛtumi de wo ho ahyɛ saa akansie no mu. Akyɛdeɛ bebree da so nti mma wo werɛ mfi. Number no nie, wopɛ nkyerɛmu biara ɛfa ho a, number no nie, wobɛtumi abobɔ na wafrɛ, 0552 730471, 0552 730471. Wofrɛ sesie yi a, mpanyinfoɔ bɛgye wo so. na wo ne ɔmo atwetwe nkɔmmɔ. Yɛ a yɛn nso so yɛredi ahim wɔ abɛɛfo no so deɛ, yɛbɛbɔ hwii akɔ ww dot double vote dot com. Yɛkɔ hɔnom a, ɛneɛ dwumadie asɔɔtoɔ, dwumadie asɔɔtoɔ a ɛwɔ Fastiwia, wobɛnya bi. Deɛ wopɛ biara no, wobɛtumi de wo ho ahyem na wo nso so woafele wo forms no kama kama kama kama kama. Ɛnnɛ anwummerɛ yi, meda mo nyinaa mo ase sɛ mogye berɛ. na mo hwɛ yɛ na mo ne yɛ di nsa wɔ soɔ me a mɛ kenkan kaseɛ bɔ yi me de a mɛ gye so aa ne a kɔ sua a takyi wa nyame yɛ adom a yɛ bɛ san so ahyia biom wa ntimi nka biom deɛ a na ma kra ho nyinaa.